Essalawmalikim doganlar, gardaşlar. Şu wideony menem görüp, biraz ýüregim agyrdy. Kim şu gelinjäni tanýan bolsa, daýzany tanýan bolsa aýdyň. Elimizden kömek kömek ederis. Normal işe saljak ýa bolmasa Russiýa arka aýdyp biljek. Nomeri bar bolsa gelinjäň ýa-da Tanýan bolsaňyz hökman suratdan meň bilen habarlaşyp biliň. Gaýrat ediň. Köp oglanlar şunýalak wideo haramzadaň biri wideo ýazypdyr da şu men pikirimçe muny ejesi dogurmandyr bilýäňmi ýa dogrup taşlap ýa-da şonýalak bir zatlar bolmaly da sebäbi normalny adam bara bir prikol tutup wideo ýazmaz o düşýäňizmi kellesi aňy düşünjesi pis Şoň ýalak oglan bolmaly-la, eziz nol ýedi nol ýedi. Sen kimem bolsaň bar-a, birinji gezem şu şu wideony duýduryş bilen ýa aýdylýan-a. Eziz nol ýedi, sahypaňa girip gördüm, özüň bir Toyota Corolla sürýäň, özüň bir prostoýja adam, düşýäňmi? Özüň ýalak prostoý adamdan näme üçin o gelnejäň üstünden gülýäýýäň? Ejeň ýokmy seň? Ýa seň eneň ýokmy? Aýtsana şony, ýa gyz doganyň ýokmy? Bolup ýörşüň näme o. Ullakan oglan özüň. Bolup ýörşüň näme. Şu wideony hökümet edaralary görýän bolsa, on bäş sutka şuny ýaly haramzadalar basmaly o köçeden geçýän o ýalňyş kö bäş ýalňyş köçeden geçdiň şon ýalaklary ştraf basýaň. Şuny ýaly haramzadalary basyň on bäş sutka. Ejesi ýoksyzlar düşýäňizmi ondan birazajyk otursyn içerde on bäş sutka. Görer nämäň nämedigini. Şuny ýalaklara aýyrmaly ýoldan düşýäňmi, bolgusyz. Sahypasyna girdim, Krasnowodda dynç aldyk, keýp etdik, plany etdik, plany. Janyň ýanýada şuny ýaly akylsyz. Köp bilenç bara, hiç zada goşulasyň gelmedi, ýöne şuny ýaly zady görüp bara gaty ýüregiň agyrýar. Şoň üçin oglanlar we. Şuny görýän bicany gyjagaçlar, gelnejeler, eneler, mamalar, hemmäňizden ötünç dileýän şuň ýala samsyklygyň bardygyna düşýäňizmi? Şu geliň şu gelnejä ýa şu daýza tapyp kömek edeliň şuňa. Näme menden näme kömek gerek bolsa men ederin. Iş bermeli, gowy ýerde kwartira çalşyp bermeli. Bir zat tapyp beriň maňa şo gelnejäni. Men elimden gelen kömegi ederin. Ýa ýaňky şu ezizem, eziz nol ýedi, nol ýedi ýa Oňa-da bir baryp, araňyzy narmanca düşüripbirýän oglan bardyr-a-row. Bir türkmen akyl şapbadyny berip goýberiň şoňa, ondan soň düşüner belki-de. Näli elli manat berjek, otuz manat berjek? Janym ýanýar-da, düşýäňizmi? Eziz jan, birje otur-da pikir et indi. Seň ejeň şoň ýalak maşyn ýuwýan bolsa, düşýäňizmi? Gelibem seň ejeňden şoň ýaly prikol tutup wideo çekseler, näli bolar? Birazajyk bir bäş minutjyk özüň pikir edip gör şony. Onuň ýüregiň agyry degermi degirmezmi? Ondan soň düşünersiň şonýa wideo çekmelimi çekmeli dälmi? Hormatly doganlarymyz, hormatly ene enelerimiz atalarymyz ýene birden bagyşlarsyňyz şonýalak men şol oglanyň adyny utanyp ötünç dilenýän sebäbi bizde arasynda şunýasy akylsyz oglanlar bada. Inşallah ýaňky gelinjäňem elimizden gelen kömek ederis. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Köp oglanlaram ýaňky bu wideony kesip aldymda, ol bädäki oglanlar olaram Ezize garşy wideo ýazypdyrlar, beýtmäň, zat etmäň diýip. Bul oglanlar winobat däldir ow, şu ol bul oglan diýmäňde, biraz kesip aldym, şo taýdan olarda gördüm şo wideony. Düşünensiňiz ykmym edýän. Inşallah hemmämiz birlikde bolalyň. Belki şu wideo başga birinde sapak bolar. Sebäbi biri haýp etmek üçin wideo çekýärler däne meselem şumat häzir gidip oň üstünden prikol tutýarlar muň üstünden prikol tutýarlar. Nämä gerek o şu zatlar. Meň pikirimçe şunýalak bolgusyzda iş edeňizden bir sogaply iş ediň düşýäňizmi. Remezan aýynda sogaply iş etseňiz şonda gowy bolar hemme zat. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun, ene-atalymlaryňyz jany sag bolsun. Ýetip gelýän baýramlaryňyz gutly bolsun. Bu söz Allanyň sözi nämäni alys edýäň näme diýä fe inne me'al usri ýusra diýä her bir kynçylykdan soň bir ýeňillik bardyr diýä Şu sözümizem Magtymguly Pyragynyň Bir topbak goşgusy bilen jemläli, Ýum gözüňi, gysyp gezgin dişiňi, Ýaza ýetseň, unutmagyn gyşyňy. Töwekgel et, Alla tabşyr işiňi, Sabyr bilen biter, tiz hem bolmasa diýen. Lýuboý klubdaky erkekkäşir gyz.
Men wara şu siziň kruga sataşmadyk bolsamla, bu mada mugallym zat bol arhitektor parhitektor bordum o gaty gutartdyňyz o meni.
Atsyň myžžyk bolsaň güne serseňem ugramaýaň ho. Ö, otlar ýok gutardyň o gutardyň o goýaý otlar ýerine o. Öf, iki sany saganam aýyly.

Men şu güne ot gülkün şal ugrutdym ha. Wi, sen maňa ugrutdyň mı? Görmändir ne?
Bola, bola, uruşda ýaňa giroýdum. Men urşup bilemok. Näme o indi men sana dözmezçilik etmelimi? Urşsana bol, urş. Näme etseňe de. Bolla, bolla, urşda bol. Bol. Wah. Başla. Onda näme ýaňy aňarda doňubyny syrap durduň? Men ony halaýan. Sen meň ýerime bolsaň näme ederdiň? Aý hawa, menem şeý ederdim. Bolýa, ýör. Mahym. Bolýa. Meni bagyşlaň. Men ýalňyşypdyryn.

Gelsene bir munda jaýa meň ýanyma. Doganjygym, diňle bir mund düşündirjek sen ýalňyş düşündiňä maňa. Nämä ýalňyş düşündim? Men hemme zady dogry düşündim. Beriberiň telefonyňy. Şu günden şeýläk saňa daşarym ýok, telefonam ýok, düşündiňmi? Geç şu jaýa. Ejemjan, çaý içýäňmi? Hawa, balam.
Ejemjan, bagsça welin sen bu gyzyňa seredeňok öýtýän. Näme boldy, oglum?
Bir gün eli şokoladlyja, ýaňy eli myşkalyja, telefona seretýän, telefonda diňe gyzlaň nomry, kontaktyny üýtgetýän bilemok.
Wah, öýüň işine ýetişeýin, balam. Nämä ýetişeýin? Gyz maşgala, özjigin özüň goramasaň, kim gorasyn, balam? Wah, ejem jan, men gorajak, men diýenimem etdirjek. Ýöne sen bir zat diýersiň öýdüp men hiç zat diýgibilemmok. Hiç zat diýmen baram, jigiň abraýyny özüň gor oglum. Bolýa ejem jan.
Doganjym kyn görmeseňiz kartyň kodyny aýdaýla kompýuterden geçireler. Bolýa bolýa.
Eý süýşden oň tem gutyň içine seredäý. Kime buleý wapşe? Başlygyma. Salam aleýkum.
Näme etdiň Aman?
Döwüldi-de. Ofisiant çagyraý-da. Gördi, gelýä. Bagyşlaň. Zyýany ýok, toýçulykda bolýan zatlar. Arkaýyn boluň. Menem kömek edeýinmi? Ýok ýok özümiz düzetýäs. Şuwagt bolup oturşymda utanýanma.
Eşitmediňmi? Toýçulykdyr, bolýan zatdyr diýdä. Arkaýyn bolsana. Hemme zat toýçulygyň üstüne atyp ýörseňem-ä halanmaz. Toýda jäş döwülse gaýta begenmeli. Garaz aljadyn diýme-de, jäş döwülse gowuçylyk diýip hemme stakanlary döwüp bolmaz-a. Gelin indi bolsa mähribanlar, şu ajaýyp dabaramyzy açyp bermekleri üçin hemem Ilkinji süýji arzuwlar üçin uly hormat bilen toý eýelerini sahnamyzyň merkezine çagyrýas. Sen hälin bäri mys-myslap dursuň welin, näme diýjek bolýaň? Üns jolaý, menem utanýan diýjek bolýan. Kakam toý açyp gelip giderin diýdi welin, gelenok-a.
Hany gelýä.
Kaka, Altynaý restorany-a gaty owadan, üýtgeşik eken. Hawa oglum, täzeçe öwşün berlen-dä. Sema üýtgetmedi.
Aýtda bolan zady. Wiý, hä.
Kaka ýaňy bilmän bir stakan döwdüm. Ofisiantlar-a gowy eken, ýagdaýyma düşündi. Oturan ýeriňde tolgunýan bolsaň toý alyp barýan nädýäka, oglum? Menem şony pikir etdim-dä, kaka. Siziňkä kyndyr köpçülikde toý alyp barmak. Hawa, gyzym.
Her toýuň öz atmosferasy bolýar. Hemme toý bir bolanok-da. Kaka, toýda nämeden lezzet alýaňyz? Toýly öýde gaýgy bolmaz diýilýär. Gyzym, her kimiň ýüzüne üns berdiňmi, begenýändirler. A begençlerine şaýat bolmagam bize lezzet berýär. Hany onda aljyraşyp oturmaň, size-de söz bermegim ahmaldyr.
Bu men, bu-da nänem. A bu widam dogrusy nänem bilen geçen iň gymmatly ýatlamalarymyzdyr.

Meň nänem gaty güýçli zenan bolansoň, iki durmuşy bir wagtda göterdi. Hem jigimi, hem arzuwlaryny. Arzuw sawamyzy has hem ulaltmakdy we arzuwyna-da ýetdi. A jigim bolsa nänemiň gidýän toýlaryna entek dünýä inmäkä eýýämden küşt depmäni zadam öwrenýärdi. Soň, konýaşna, wagtyň geçmegi bilen biraz akyllandyk, ýöne şonda-da tansy taşlamadyk. Ýaşym näçe ulam bolsa, dogrymy aýtmaly bolsa, jigimiň birinji sowgatlary gelende gaty erbet gysgandym. Sebäbi men nänemiň uly gyzy, ýeke gyzdym. Begenokmy sen? Yzyňda bir zat gelýär diýipmi? Gözüne barmak sokar, gelen sokar.
A nänem bolsa maňa bolan mährini hiç haçan azaltmady, gaýtam has beter gowardy. Bu wideoda näneme ullakan sagbolsun aýtýas, sebäbi biziň maşgalamyza iň owadan iň ullakan sowgady berdi. Begenjimden aglamak diýilýän duýgyň nähilek duýgydygyny jigimjan Medinejan bolan güni bildim. Aý ablan seni çok seviyor kız, bu wideomam saňa ýadygärlik.

Ýörüň-ä indem baýra git, dynç alalyň-la. Ýör onda gideliň-dä. Owal-aý ot ýakyp dynç alalyň baý onda.
Oglanlar, mümkin bolsa, bir mugt kömek edäýiň-dä. Hawa, näme gerek-aý? Oglanlar, gözüm görenok, ýagdaýyňyz bolsa kömek edäýiň-dä, garnym aç. Näme-ow ajy doýurýan diýip eşitdim. Ýörsene oglanlar-a, üns bermesene. Ýörsene-how, ýör.
Gardaşym salowmaleýkim. Çörek iýjekmi? Ýagdaýyň bolsa iýäýjekdim. Wah gardaşym Allah razy bolsun. Ýör gardaşym seresapja bol. Ine galaýyş taýdan. O mekan näme işläp ýörsiň aýol gaýtsana taşşada-ow. Mekan içindäki işgärleriň birine tabşyrda gaýtsana ýör ýöräli. Oglanlar, siz gidiberiň, men siziň yzyňyzdan ýeten arkaýyn bolaýyn. Ýöre onda. Aý, bolýa-la, ýör ýöräli-le. Aý, bor-laý, dost, ýör. Gatyrak suraý-da, dost, ýör. Janyň sag bolsun, aga. Bul-a kibili manat. Häzir palawam geler, pide-de geler.
Gardaşym, Alla seni müň beladan gorasyn.
Ämin. Hemmämizi gorasyn. Sen arkaýyn iýip-içiber. Gardaşym, bir öňüň bolsun, Allajan. Mümkin bolsa menem ýola salar. Ýör gardaşym ýola salar. Ýör agam seni öýüňe äkideýin. Ýo sag bol gardaşym mundan beýläk men özüm aşjan.
E dos hiç kim aýdamok. Kim aljak baý nesip bolsa gül ýazjak gyz akyllyja asyllyja soraýan öwýäler. Şu seni özüme ýakyn bilip saňa aýdyp berýän şu zatlary. Bir mutajan geldi gurluşka. Alo. Obu näle? Obu nädin?
Sen haçandan bäri dost? Yslam bilenmi?
On bäş ýyl-a boldy-ow, eýýäm biz jig dogan ýalak bolduk. Ahmet!
Sen maňa kim öwretýäň, a? Maňa öýdäkiler kän aýtsaň ynanma diýip. Men ýalňyşlyk etdimmi saňa ynanyp?
O, oň söýgülisi-dä, meň söýgülim. On ne priçom?

E birinji gezek şunya şans duşdy bolleda yo. Innam jenne gyzyllaryny görmediňmi? Altynaý ortada gyzylyň bahasy gally. Söýüşen bolýan, gitýän gyzyllaryny satýan soň arkaýyn hezil edibermeli o pul. Ýaşajak bolýan da.
O pul känne gyzylam uçdy. Altynaý otda eger sen gyzyllaň. Bile ýaşap bolmaýam.
Eger sizem gyzyllaňyzy satjak bolsaňyz Altyn Awotdan habarlaşyp bilersiňiz. Baha şu wagt 90-95 bäş dollara bardy. Proba görä bahalar üýt goýandyr. Bahalar günde galyp durandyr.
Diňe Aşgabatda däl, West Türkmenistanda iň gymmat alýan ýer ýeke-täk ýer Altyn Awot habarlaşyp bilersiňiz.
Sag boluň. Sag boluň.